tedo ah, maber Mm. lakini koro kia dholuo Mhm. en jaluo Mm. ati ni koro mama gi Mm. en koro tribe moro Mm. tapenjra ni ande mi jaluo mane makia dholuo mapenje ni

yani to en mana bos bomi alafu ipenje ni en jakanye Mm. kia kata nyowa kanye to Mm. Koro kichako rucho. mama ati ni bing'e dhulumu Mm. Ah, hiyo ni kitu najuanga tu

moko to litga moko litga iwe iwe awe nkech meting'e ni onge kama udhiye lakini Mm. ah, moko litga mipenjri nande kaka orabora to oratimti oratenti orateng' to rabora to en smart yawa

Eh, Jehova Nyasaye. Eh, Eh. joma nigi nyithindo man ma- ma- nyithind luo puonjuru nyithindu dholuo kwanza ken ken dichuo onge dholuo if he's a boy Mm.

ipake kitedi gima mit ipake mm? ka iot- iloso ne ot maber kimiye nyithindo mano dong ipake Mm. Ki- kirwakri ma jaber Min to- toto, eh, atoti, eh, yawa. jaber. Mm. Mm. miloso kiloso you know Mm. kiloso chuori maber m- lepe gogo pas maber no mano ipake chiemo bilosone maber yawa dond boke dond Eh, ma kodonjo ot awinjo ni ing'eni wach bim safari wacho nadi ni

Dongi neno. Ehe. Koro dongi me you an ok ne winjo wawinjo ga bim safari kila time. Lakini seche moko to acha ni ande ma itan gi point. Mm, Maria, Eh, look at this. seche moko be inyalo anyala paka maber to wacho ni eh. yawa. Nyasaye. Be inya- itedo kamano mit manade ni. Mhm. michak pake kaka denda ber kata kata ka lekega rachar odonjo mamit gi dho yawa eh, ok koro ki an ichak wache nadi gi kiswahili gi sheng wachako nadi Sheng. how it has Sheng to koro ok donj afadhali kata koro kiswahili eh kaeto ing'e ni kiswahili mowacho be ok en ga- ok en ga kiswahili mapiyo mm. en kiswahili moriwo oriwo Ogacho, nyuando nyuando ogacho. nyuando nyuando nyuando ma

Koro, ngima ang'eyo ga ni you should be a parent ma is ready to put your child in a position ma onyalo puonjre anything Yeah. at any time. Let the, your child have that spirit of learning. Ni, ong- okia ma, o- nyako anto ong'e. Wadwaro ni mondo ong'e. Eh, nyako ong'e. Inyalo kata mana riwade. Mm. Koduogo ka tindo ong'eyo, iwinjo kowacho words, onyalo watch sen- sentence. Tere wade mondo embo ng'e ni dholuo ni ok en gima rach. Mm, so true. Ting'e ni ka in bi restrict ma kata ka wacho kodi dholuo matin tin bi kasori ni wach kodi Kiswahili nyathi dongo kong'e ni ma dhok moko ber. Eh, nyathi okas- okasre gi luo ti gi nene english moko ma be ogajre isewinjo ka nya- nyathi loso Nyathi kodi ochako. and then eh, owacho ni ati

Amen. Eh, nikech ing'e ni ok wanya yiero mm. kuma onyuolwae mm. to ok wanya yiero be tribe midhi nyuolwa but inyalo yiero mi ing'eyo to gima ok idwa ng'eyo exactly mm. eh, koro kik waket ne nyithindo ni dholuo ni en gima rach to in bi jaluo yeah. waembrace our culture mondo waherre Yeah. jaluo bro dhi to dak eh, abroad And by the Onge way, nyithindo mokia dholuo eh, to jo kabila moko ka Mm. gin gidhi gi nyithindo gidak oko to nyithindo to ng'eyo dhoggi bisenenoga that nini Mm. gino timrega timre. kata mana nairobi ibiro yudo ni ja kabila moro dagi nyithindo Ata nairobi bar- to anyo ni- sini yande. Mm. We are killing talent. Seche moko nyathini would have been a journalist ma wacho broadcast in a luo ne- in a Yeah. yeah Mm. to seche moko in nikech ikasri ni nyathina nyaka ng'e kisungu nikech every uh, neighbors wabe nyithindo- nyithindgi wacho Wacho Kisungu. kisungu pia pressure moko manono ma onge kama teri Eh. to ero isekaso nyathi you're killing your child's tal- talent Mm. eh seche moko nyathini would have been a very good poet Mm. or a very good musician Yeah. to ero ikasri ni nyathi nya- nyathi kik wach any other language apart from english and kiswahili koro iwa- iparo. to kata ka ne en kata ka mano nyalo bedo ni en musician poet miwachogo Mm. to being ni experiences moyudo nikech ong'e dholuo interact gi dholuo kendo understand luo culture onyalo tiyo kata gi mano yeah eh, making jokes ndiko poems kata chinua achebe for example the late chinua achebe

Ero uru kamano kuom watching video ni. Koro kamano kamano dong watieko. Yes, asante for just allowing me to be here with you. Onge social media koro wacho ni chieng' moro bete social media minyalo manye to wabiro duogo kama to wachako kete lakini kata, Mwayudre. Mm. mm, kata kamano sani we uru pod oyue social media be nigi pressure mang'eny. Pressure mang'eny ma. Eh, sijamokimia gik moko to. Bye. Bye.